Häerzlech wëllkomm zrëck bei enger neier Episod vu Kaméidi, Luxembourg's Finest Battle Podcast mam Gilles a mam Pit. Gudde Moien! Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo.
Wéi ass et? Oh jo, Midd.
schmuddelechen Wieder.

Ech weess et, jo. Du weess et. Ech weess et.
Mir hunn da grad driwwer geschwat gehat, weess dat net méi. Woah, ech hunn et vergiess.
Nee, mir schwätzen haut e bëssen iwwer international Musek-Labelen, also Metal-Musek-Labelen. Mir schwätzen iwwer international Musek, esou, hm, voll innovativ, als hätte mer dat nach net gemeet. Nee, ni, ni. nee, sorry, nee, Labelen, iwwer Label schwätzen mer haut ne? ich mein großer klenger mir kennen se all guer vill ni se bekannt andere sie manner bekannt äh, ginn der ganze Koup mir hat bis da geguckt ginn der so nach ganz ganz ganz ganz ganz ganz viel die mir gun net kennen äh, abseits von den kommerziellen mainstream leben so nach nach Um, jo. Mir wollten e bëssen duerchgoen, e bëssen driwwer schwätzen, äh, die gut Seiten, so wie och die dunkel Seiten e bëssen driwwer. Ne? Natürlich si man lo keng äh, Musikexperten, mir waren selber nie an enger Band, as schon net an engem Label wann an äh, dofir kennen man jo och net alles wat hannert den Vorhänge geschitt. Ne? Absolut, an dofir kënnt der dat hei als puer blass Femie ugesinn, wat mir hei soen. An et total ignoréieren. Nee, mee et ass wéi de Pit seet, mir si keng professionell Musiker an hunn nach net mat esou Situatiounen ze di gehat. Mee et däerf een natierlech an et kann een och direkt am Viraus soen, och, Et ginn masseg vill dobaussen, dat ass kloer, net nëmmen am Metal-Beräich. Et ginn masseg vill Record-Labels, wou awer dann zum Beispill och äh, gemëschte Saache produzéieren oder verëffentlechen, wéi dann äh, keng Ahnung, Pop, Pop-Rap, déi kënne genauso gutt eng Heavy-Metal-Band Releasen. Mee mir wollten awer haut, wéi den Här Thill et scho matgedeelt huet, haaptsächlech iwwer déi metallesch Labels e bësse kucken. An jo, wéi, wéi, wéi, wéi, wéi stees du dann dozou oder wéi, wéi gesäis du déi ganz Saach mat Schwieregkeet vun enger Band, déi, ech soen emol, ech ginn e Beispill, Eng Band déi et schonn 10 Joer gëtt, huet och schonn e puer eegen Saache released a se kritt en Deal vun enger, vun enger, vun enger, vun engem Record Label deen dann och mol nach net esou kleng ass a vläit och schonn e gewëssenen Numm huet. Esou däin éischte Gedanken, a wahrscheinlech der Band hiren éische Gedanke wär, Wow gäil, mir mussen dat direkt unhuelen, gell? An do ass. Bei ganz villen Nimm ginn natierlech leider och mat deem ganz grousse Wuert Kommerz verbonnen, wou dann och direkt vill Leit entweder ofschreckt, total ofschreckt, well se wëssen, dass d'Musek net méi dat ass, wat d'Kënschtler vläit wollte maachen, oder et gëtt vun. Anerer kënnen sech och driwwer freeën, vläicht deen Moment, well dann hues de vläicht och. Heiansdo hu deementspriechend besser Soundqualitéit, wann dech dat vläicht éischter usprécht oder esou, ne? Jo, virun allem ass do och eng finanziell Asphär. Ech mengen, wann s de alles aus denger eegener Täsch bezills, kloer, dat gëtt och deier. A si mer mol éierlech, an der Museksindustrie, wann s de zemools am Metal-Beräich ass, do bass keng, Du verdéngs dech net domm an däemlech. Natierlech déi esou Bands wéi, keng Anung, wéi Metallica, Iron Maiden oder esou, déi schonn dausend Joer dobäi sinn, well déi hunn hir ganz Karriär do verbruet a profitéieren elo an hire spéide Joren u sech vun deem, wat se hir ganz Karriär laang gemeet hunn. Et ass net, datt de elo zwee Albume release an dann, Uah, ech brauch ni méi eppes ze maachen. Vergiess dat direkt. Ech menge Bands wéi déi, déi kënnen et souwisou maachen. wat se wëllen e bëssen. Jo, jo, jo, jo. Déi hunn e Ruff, gell, deen, dee kanns de elo net méi wierklech schlecht maachen. Bon, Metallica maachen dat schonn säit Joerzéngten, maache sech selwer schlecht, mee dat ass eng aner Geschicht. Jo, jo, do, bah, do ginn nach eng jett aner, déi s de dir Ja, kéints kloer, dobäiziele, gell. kloer, kloer. Mee, mee jo, ech mengen, e Record Deal kann eng ganz gutt Saach sinn. Jo, natierlech, ech mengen, vill streben dat jo och un, ne? Net jiddwereen. Ech mengen, elo esou eng. Underground Black Metal Band ëgdwou aus dem Keller vun ech wees net wou. Déi si lo net onbedéngt schaarf op e grousse Record Deal, na déi sichen sech eppes klenges wou se wou se onofhängeg kënne sinn, ëgden Independent Label wou se och kënne maachen wat se wëllen an net vill Interviews a sou Saache musse ginn, lénks a riets, ne, muss net vill gebonne sinn un Saachen, ne, mee eng Band, déi wëll iergendwouhi kommen, déi freet sech natierlech doriwwer, ne. Jo, dat ass wouer. Bands, wou e gewëssene Kommerz oder e Sell-Out dann ustriewen, natierlech, a wann déi d'Geleegenheet hunn, wéi Ech mengen mir kennen se alleguer, den Nuclear Blast ass vläicht dee gréissten Metal Label der Welt,
voilà, a wann s de dann do effektiv en Deal kriss, jo, ech mengen du weess dass deng Musik. Wäert gelauschtert ginn, gell? Dat hues de elo bei aneren aneren Labels zum Beispill éier manner. Mee wéi eis och dat lescht Joer an dat Joer virdrun gewisen huet, si jo och vill Leit, wéi s du et grad gesot hues, gell? Entweder se bleiwen underground oder se se se maachen et carrément selwer. An an enger Zäit wéi haut kann dat och funktionéieren eben, ne? Dat hu mer gesinn. Mir haten virdu scho nach e bëssen driwwer geschwat, éier elo hei opgeholl ginn ass. Mir hunn déi kanadesch Band Spiritbox erwähnt, ja. äh, déi jo lo scho wécklech laang ech wëllen zo selwer release mir zum großen Deel selbststänneg sinn an hu laang a laang a laang Zäit un engem un engem Deal gewerkelt. An ech mengen, wéi ech héieren hunn, datt si am gaange wären un engem, un engem Deal ze schaffen an datt eventuell en Album kënnt, wéi ech gesinn hunn, ween se ënnerschriwwen huet, also ech war e bëssen erstaunt, well ech mer méi wéi sécher war, datt en, en, keng Ahnung, esou Century Media oder esou, esou ierneps Grousses se wäert ënner Daach huelen, well et esou e bësse Rising Stars de Moment sinn. an der an der extrem äh, extreme metal metal welt mee dat war gar net de fall an do wo si lo sinn äh, rise records do ass och net alles lo wis so das ja, ist das ziemlich underground gell das ke großen numm dat stimmt schon ja Ja, nee. vielleicht grad so cool ja. ich, ich, ich fand dat gut aber dann noch äh, was war doch e gute move vun dem label wisse weißt du, echt mal sinn se sech wahrscheinlich finanziell sowie och organisatoresch gutt eens ginn mat de Konditiounen an wann s du elo esou eng Band hues wéi si, wou elo wierklech vun engem Joer op dat anert, bumm, wéi se esou ultra berühmt gi sinn an, ech wëll net soe Sellout-Status hunn, awer wierklech esou, ok, déi do maachen eppes, wat net jidderee mécht, kanns de ganz vill Leit vläicht och un dengen anere Bands, wou s dann deng Rooster hues, interesséieren, gell? Jo.

Do, do besteet mengen ech souguer keen Zweifel. Ech weess et emol net wierklech, wat nach alles op deem Brainen drop ass. Ech mengen, ech mengen et si ganz vill, okay, Metalcore ass schonn drop zu engem gewëssen Deel, alternative Saachen, awer och erëm ganz vill Underground Bands, wou do sinn. Sorry, wann ech elo hei knätschen, ech sinn eng Schocklad z'iessen, mir ass dat ganz egal. Ass kee Stress. Gutt geschlemmt hei.

Mir maachen eis Zeen a mir maachen se op eis Aart a Weis.
Ja. Mee jo, komme mer zeréck zu den, zu den Labels. Hues du dann elo just punkto ähm, eege Meenung, hues du en Favorite-Label, wou s du sees, ech gi gären hinner zeréck? Ech ginn gären do Saachen sichen well do vill Bands sinn wou ech lauschteren oder wou ech kéint aner Saachen fannen wou mech interesséieren. Ech ginn der dorobber eng schnell a kuerz Äntwert, nee. Virun, wann s de mech elo virun 15 Joer oder esou gefrot häss, hätt ech gesot, jo Nuclear Blast, Nuclear Blast huet de gäilste Schäiss iwwerhaapt, ne, well ech och dee Moment gréisstendeels just déi Bands kannt hunn do drobber, éischtens mol, ne. Awer haut lauschteren, ech mengen och wéis du, mir lauschteren all zwee extrem vill Verschiddenes ne an déi si queesch verdeelt iwwer iwwer sämtlech Labelen ne. Dofir ass mer dat am Endeffekt zimlech egal ne. Wann elo eng Band Label wiesselt, op op Nuclear Blast zum Beispill, wat dann dee bekanntesten ass, ass dat se och mëttlerweil e bësse mat.

Ech hat esou een zum Beispill e Moment an ech sinn positiv iwwerrascht gi kann ech elo net soen, mee et huet sech awer och näischt geännert. Mee dat ka jo natierlech och eppes sinn, wat sech iwwer laang Dauer bemierkbar mécht. Ech mengen Alcest ware virdrun net bei Nuclear Blast an déi sinn elo bei Nuclear Blast an do ware vill Leit, Direkt offend, also offended, haut ass jo jiddereen offended fir egal wat. Mee ähm, dat war net esou gutt ukomm aus dem pardon, aus dem einfache Grund, se si bei Nuclear Blast. Mee kléngt nach ëmmer wéi Alcest, gell? Ja, ja, ech fand den leschten Album och richteg gutt, muss ech soen.
Holz leck mir dreckeg he geholl oh.
Ja gut se gut nas gin haut de Bels dem scheiß wieder do mm. Me bon ähm, Ja ech fanne noch dats de lächten Album ass ähm, Fläit gënnt de net un déi eich run Mä ass awer bei wäitem oh, sech bei, bei wäitem besser wéi aner Sach vun hinnen. Ja, kanns driwwer streiden. Ech fannen d'Hall just ëmmer schued, datt d'Leit dann direkt, ah nee, d'Sar Gillo dohin, ech lauschteren déi elo net méi. Dat fannen ech e bësse faul wär. Kuck ee vun deenen domols gréisste Skandalen an Anführungszeichen, wou Dimmu Borgir op Nuclear Blast gewiesselt hunn, dat war jo den Hohn 3000. Wou ware si scho méi? Dat weess ech ëmmer net méi. Oh, freck, dat weess ech net méi. Mee och, wahrscheinlech, ëscht engem norwegeschen. Dass et mir underground label ech ech wees et wierklech gëtt ne mee ab imperial ne wéi heescht den album triumphant iergend eppes Ab do schonn waren si esou fréi do? Ok dat wosst ech net ech hat se awer gemengt et wär méi spéit mee ok. Et ass da jo gi fréi gesot, Dimmu Borgir hunn de Black Metal zerstéiert,
well se op e kommerzielle Label ginn an doduerch och nach de Black Metal kommerziell maachen, wat jo kee wollt op kee Fall.
Jo an awer, do muss se dann och der Band gerecht ginn a soen, wa se et net gemeet hätten, se gehéieren zu mat deenen net vläit net elo Et ass definitiv net dee Black Metal wéi mir en elo am léifsten hunn vläicht, mee e gehéiert definitiv zum Extreme Metal an esou hunn déi ganz Spart méi interessant gemeet wéi Leit wou näischt kënne mat mat klasseschem Black Metal ufänken.
Awer do hues de och Cradle of Filth, kanns de och soen. Ech mengen déi sinn och mëttlerweil bei Nuclear Blast, esou wéi ganz vill. Am Ufank war dat jo éischter, wann s de elo Nuclear Blast kucks, war dat jo am Ufank ganz vill Zentraleuropa, éischter Heavy Metal an ganz vill Death Metal aus der schweedescher Zeen. Ech mengen all déi grouss Schweden sinn all bei Nuclear Blast gell? Bal alleguerte. An dat heescht awer nach laang net, dass se net gutt sinn. Ech kann awer mëttlerweil och verstoen an och ech hat wéini nach eng Diskussioun iwwert iwwert halt esou méi kleng Underground. Labels wou wierklech e, ech wëll net soen e minimalen Rooster hunn, mee wou einfach soen, okay méi wéi dat do kënne mer net huelen, well mir wëllen éischtens mol d'Bands net elo ënner ze vill ënner Drock setzen, mee mer wëllen awer och eng gewësse Konstant hunn an deene Saache wou mer hunn. Dat heescht, du weess ganz genau, ech soen einfach elo Beispill wéi Prophecy Productions zum Beispill, si hunn awer schonn, ee gewëssene Fuedem, roude Fuedem, wou sech duerch d'Genrë vun deene Bands, wou do spillen, bemierkbar maachen. Ech fannen, dass dass schonn alles zimmlech schwaarz, zimmlech Folk orientéiert an ech mengen, wann s de vun, mir ass dat scho passéiert, wéi s du gees dann op hir Website kucken, oh wat gëtt et Neits do, da so, hm, ech kennen déi do net, du weess wat s de kriss. Wann s de op engem Label bass, wou kleng genuch ass an independent genuch ass, fir dee selwechte Genre iergendwéi ze vertrieden.
Vu wéi engem Label has de elo geschwat gehat? Prophecy Productions.
Ah, ok. Ah, jo, ok. Also, déi hunn jo wierklech, denken ech emol, natierlech Black Metal jo absolut an awer verschidde Genren, verschidden Atmosphäre, verschidden ja. ähm, verschidden Richtungen, wo sech awer irgendwie all an en Dëppen äh, wo gingen an den Dëppe passen. Dat stimmt schon ja. Ja.
Ähm, also ich meine, sie haben doch auch einmal, ich weiß nicht, ob das das letzte noch war, die haben ja auch carrément hier irgend Fest, Festival, gell? Auch irgendwas. Die haben äh, Prophecy Fest, wo, oh, wo heißt das schon mal? Bal Balver, Belver Höhle. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist mhm. irgendwo am Nordrhein-Westfalen, ziemlich no, ziemlich no in Dortmund. wou se an enger Höhle Festival hunn, wou praktesch just Leit vum Label spillen. A ech menge si sinn, ah Balver Höhle, esou heescht et genau.
An ech meng dat ass säit 2015, dat ass en plus nach net esou al, mee dat ass meng ech och ee vun deenen eenzege wou ech elo weess, wou e Label, carrément just e Label e Festival mécht.

Jo, ich mein, das ist schon nicht schlimm. Nee, nee, das, äh, du siehst das wahrscheinlich auch gerade den Moment, wenn du da gehst. Ja, absolut. Bewusst.
Absolut. Und ähm, wie zum Beispiel wundert es mich persönlich, dass, dass ein Plattenlabel wie Nuclear Blast oder äh, sogar Seasons of Mist, wo am meisten französische Bands unter sich sind, weil du ein französisches Label hast, dass, dass, dass, den, dass, dass du nach kein. Äh, natürlich, sie sind überall Features dabei, heißt es, sie, sie organisieren mit oft. Et ass ni ëmmer just vun hinnen. Versch- Froe mech, froe ech mech, firwat dass net anerer schonn esou esou bësse méi grouss Saache gestart hunn. Jo, jo, a Seasons of Mist ass och wierklech en e Label, wou ech momentan immens interessant fannen. Jo, ass och War wierklech- schwaarz, gell? Jo, zimlech, jo. Ech meng, dat gréisstendeels, jo. Ech mengen. Meeschtens black, och vill Def ass dobäi, awer jo, mäin ass geet schonn éischter an déi Richtung definitiv. Jo, an an awer. Mee ech mengen, wann s de wat esou kucks, mir haten awer dann ewwer gesot, esou déi wéi déi éischt wierklech déi Heavy Metal Bands bekannt gi sinn, wat wat gouf et do vu Record Labels? Et gouf Virgin, gouf et nach, et gouf EMI, et gouf wéi heeschen déi aner scho méi? Bon, Sony huet och souguer, gell? Sony huet och vill, dat stëmmt, jo. Gëtt och oft vergiess, ne? Jo, jo, jo.
Mä och alt erëm wéint deem, wéint dee, wéint deenen Haters, gell? Sou, oh jo, Sony ass ultra Commerce, sou, jo, ok. Dat. Who cares?
Weess de, voilà.
Ok, et si, et si vill Leit, déi, déi, déi dat eppes anescht mécht, mee, keng Ahnung, ech kann et net wierklech verstoen. Ech mengen, soulaang d'Musek, déi dobäi erauskënnt, jo nach ëmmer gutt ass, oder dat. hab sech dat ass wat Band wollt machen ja dann ass schon nach egal ich meng dass du schon et kann schwéier sinn wanns du lo aus dinger ähm, allgemeine Rhythmus do rauskrapp sonst so eng Band bass vu 4 oder 5 Matglieder An du kriss effektiv esou den Deal an dann heescht et esou, ok, mir publishen deen Album, mir bezuelen hei, dee huet, keng Ahnung, de gewëssene Budget, mee, mee där muss touren an där muss do touren, wou mir, ech wëll net soe virschreiwen, mee du kriss et schonn iergendwéi an de Schouss geluet, okay, du hues all Intérêt dohinner ze goen, well soss kéint et sinn, dass de géint d'Saache verstéiss. Wéi gesot, mir kennen eis jo do nach net honnertprozenteg aus, mee. Ech mengen mir hunn awer och scho genuch gelies an héieren fir ze wëssen dass net ëmmer alles roseg ass wéi s du sees, gell? Nee, absolut guer net.
An ech mengen, jo, mir wëssen et guer net, mir kënnen eis et guer net virstellen, awer ech mengen de Musikbusiness ass eng vun deenen krassesten iwwerhaapt, wahrscheinlech. Jo, absolut. Ech mengen, dat, wat se am Endeffekt verdéngt, ass jo wierklech egal, ob se elo eng Mainstream-Band bass oder net. Ech mengen, dat ass jo nach an deem Moment nach egal. Mee et ass wierklech krass, wéi wat fir e groussen Deel sech all Label hëlt a wéi vill. Ech mengen, du kriss jo och iwwerall eng gewësse Richtlinn gesat. Sou an esou solls de dech presentéieren. Dat ass, dat soll e bëssen dein Image sinn, wat s de representéiers. An
du spills do an do, wéi s de virun gesot hues, datt Touren organiséiert ginn, och mat anere Bands vun deem Label. Ne? Da muss de Interviewe ginn, du muss hei maachen, du muss do maachen. An dann hues du vläicht als Band och net ëmmer Bock drop. Wëlls Mac fir dech sinn oder du bass dem Drock net gewuess, ne? Jo, ech ka mer virstellen.
Awer muss dat maachen, well soss fliits de raus, ne? Zum Beispill ass eng, eng, lass mol soen, eng jonk Band, déi elo am Label ass, ne? Ja.
Ja, dat ass wéi s du sees, du bass dem Drock net gewuess an dat kann ech mer virstellen, datt, datt do vill Leit drun ze kämpfen hunn, well okay, et ass ondankbar, heescht nach laang net, datt, ech ka mer net virstellen, datt eng Band ass, spillt net live fir Suen ze verdéngen. Et geet drëms fir live ze spillen. fir dee Feeling ze hunn, fir eebe mat de Fans, mee se wësse ganz genau, datt se eng eng Tour verdéngs, du guer näischt. Dat eenzegt, op wat s de vläit e puer Su verdéngs, ass op denger Merch. A souguer dat gëtt deelweis vun vun de Record Record Labels schonn dominéiert. Ech mengen haut ass natierlech ganz modern. Mir hate virun, jo wéini, mir hunn op jidde Fall eng Episod gemeet iwwer Band Merch. Déi, an, an dat passt am Fong och rëm hei indirekt eran, virun nach net allzu laanger Zäit, et goufe just schwaarz Vinylen. Punkt. Jo.
A kuck elo, dat ass scho bal e Fashion Statement, gell, wat fir, wat, wat, wat, wat fir eng Faarf Vinyl dass de krus, gell. Ech fanne. Ech fanne dat awer och cool, e bëssen, muss ech soen. Natierlech!
Natierlech, et ass, et ass mega, du kanns Ass wielen. fancy. Et ass fancy esou, ah mee déi do gefält mer net, äh, do ass, oh dat do gesäit aus wéi esou eng Flam oder keng Anung wat. Ja, dat ass, dat ass ja. mega, mee erëm dee ganze Prozess wou dohannert stécht an dee ganze Marketing ass jo u sech genial, mee. An hues de dann, ech weess net, esou, ech hunn et och mol, ech hunn och gär einfach eng Vinyl, wou d'Page schwaarz ass, wou klassesch ass. Ja, natierlech, natierlech.
Mee dat mécht haut kee méi. Oh, dach, du kriss dat zwar. Boah. Ja, okay, okay, wann den du, bei wiem s du lo keefs, jo, effektiv. Mee do si mer, deren Saachen. Lo hues de et jo scho rëm gesot, bei wiem s du rëm keefs. An do ass ja. scho rëm, weess du, dann hues de, dann hues de e Record Deal mat deem, mat deem an deem, esou lo e gewëssent Beispill dëst Joer, wou mir perséinlech opgefall ass. War Amin Ra, si jo elo mëttlerweil bei Relapse, oder zumindest zum, zum Deel, also elo hunn och Merge an esou driwwer lafen an esou. Ech weess net wéivill Versiounen un Vinylen datt et gëtt, wou vläit e mikroskopesch klengt Déngens aneschters ass ewéi op der europäescher Versioun, weess de, oder, oder wat soen ech, wat has de fréier, du has eng normal Versioun an aus iergendwelche Grënn eng japanesch Versioun.

Du hues 20 verschidde Faarwe vu Vinylen, du hues eng Millioun Merch-Items. Ech mengen, an da kucks de hei eis Lëtzebuerger Zeen, weess de, mir hu keen ee vun deene Saachen. D'Jonge mussen alles selwer finanzéieren, deelweis aus hirer eegener Täsch, wéi mer och mat de Jonge vu Miles to Perdition schonn driwwer geschwat hunn. Esou, weess de, dann do weess de jo ganz kloer, dass keen dat mécht fir den. de Fame oder d'Suen, mee einfach fir live ze spillen, weess de. An dat ass e bësse schued dann, wann se, wann se do déi strikten, soll ech mol, déi, déi Diät vun enger, vun engem Record-Deal muss, muss ja. followen, gell? Ja, ja, ja, ja. Ech kann mir virstellen, dass och op villen, vill Bands, déi auserneegaangen sinn oder äh, wo, wo, wo, wo net geklappt huet, war et schätzen ech zu 90 Prozent och Oft wéint den Deal zu hannendru waren an dat kann dech jo intern futti rappe gell? Definitiv jo.
Mee jo, mee kenns du net zum Beispill dann, also ech mengen net dass mir hunn sécher kee Metal Label hei zu Lëtzebuerg, mir sinn awer vill ze kleng dofir, och wann eis Zeen net ze ënnerschätzen ass.

Vläit fällt et mer jo nach an. Mee jo, effektiv, Winged Skull war do. Ähm, ech menge sos ass net wierklech. Den eenschen, den eenschen Bonus mengen ech, wou vill vun deenen aktuelle Metal Bands hunn, wann s de et kanns als Bonus nennen, ass esou Saachen, Ginn, wann s de dech umells, och vum Ministère de la Culture gären ënnerstëtzt, wat ech och net méi wéi normal fannen an an jo. Jo soss bass de awer ganz schnell fäerdeg muss ech soen. Dat ass wuel wouer.
Mä muss wierklech kucken, dass de do nach iergendwéi auslännesch Kontakter kriss nach. Ech menge Scout hunn dat jo e bësse gepackt gehat, déi esou, ah ech weess net wéi se heeschen, mee dat huet och iergendwéi mat Seasons of Mist. A Season of Mist ze dinn. Ja dat e parallel mengen ech ja, ja. So etwas. ja. ja. Jo ech menge fir si ass dat äh, an ech meng si si mat déi eenzeg wo wo et lo sou wäit bruet hunn wéi irgend welch aner Band hei am Land. Kanns de scho bal soen. Ech géif scho mengen, ja. An ähm, Mee jo, vläit ass dobaussen eng Band wou seet mär kënnen dat besser maachen. Em Gottes Wëllen, gitt iech drun, well mir brauche méi Metal Bands.
A mir brauche virun allem méi lëtzebuergesch Black Metal Bands, well mir hunn der net genuch. Definitiv net. Da hu mir lech nach driwwer geschwat gehat.
Absolut net. Ech mengen mir sinn grouss Black Metal Fans, you don't say, mee déi meescht sinn. Entweder schon opgeléist, wou ech awer och hu misse laachen, ganz éierlech. Dat war, äh, dat war elo, wéi mer, wéi mer deen, äh, den Interview, dee schrëftlechen Interview mat Aeolian, do där spuenescher Melodic Death Metal Band haten. Ja. Ähm, hate si och gefrot, ähm, ob se iergendwell lëtzebuergesch Bands kennen an do huet en effektiv vun vun enger lëtzebuerger Black Metal Band geschwat, wou hien duerch iergend ee kannt huet oder just den Numm héieren huet Ech has der ni ni héieren an dovun. och nach ni héieren a sinn Wanternuecht oder sou eppes sou eppes dat dat dat kléngt schonn typesch lëtzebuergesch. Klingt cool am Fong muss ech soen. Jo. Wanternuecht. Ech fan ech fannen Klingt fies. et et wär et wär och witzeg wann een wann et eng lëtzebuergesch Black Metal Band ginn déi lëtzebuergesch séngt. Why not, jo.

Dat ass nach e Beispill, wat déi ganz Beweegung do wollt maachen. Du hues et gesot, keng Interviewen, keng Shootings en masse. Ech menge mir hu méi Shootings gemeet mat deenen zwee Dénger wéi munch norwegesch Black Metal Bands aus den Nonzeger, gell? Zimlech, jo. Oder och
modern Bands, gell? Ech menge vill dovunner sinn esou underground a wëllen underground bleiwen, gell? Déi déi fënns du net an engem Metal Ham oder an engem Rock Hard, gell? Deenen ass dat schäiss egal. Jo, well et geet net dorëms, gell? Geet net dorëms, geet ëm d'Musek. Geet ëm d'Musek.
Jo, bon, also ech mengen ganz vill, et gëtt dout sécher nach masseg vill iwwer d'Record Labels ze schwätzen. A mir hunn och elo scho méi iwwer aner Saachen hei geschwat wéi iwwer dat, wat mer eigentlech sollten. Wien dat gewinnt ass. Wien dat hei gewinnt ass. Mee jo, vläit wësst Dir dobaussen e bësse méi iwwer lëtzebuergesch Record Deals oder Record Labels. Mir maan eis, probéieren nach Saachen erauszefannen, dass natierlech net easy, mee. Wann der eppes fannt kënnt der dat och gären bei eis an Kommentarer schreiwen oder esou ne.
Jo oder einfach iergend eppes dunner schreiwen esou I love you.
Jo oder Féck Iech oder esou eppes esou.
Haalt endlech op domat, dass se riffer. Kill yourself.
An dat gëtt eis just nach méi Grënn fir weider ze maachen ne. Genau. An jo ech géing soen, dat war et och scho rëm hei vun eiser Säit. Ech hunn op jiddefalls näischt méi um Häerzen. Du? Jo, ma hues du dann nach iergendwéi en Label, wou s du elo vläicht favoriséiers oder? Label?
Label. Mir schwätzen iwwer Labels. Wow. Ah, dat war et, stëmmt. Bah, keng Ahnung, also. Mär fällt et schwéier e Label ze soen, aus deem einfache Grond ebe wéi s du et scho virdru gesot hues, ech lauschteren esou queesch duerch de Gaart, gell, dass, dass näischt, ech kann just een, dach ok, ech kann ee Label erwähnen, wou ech muss soen, hätt ech dee Label vläicht net entdeckt, Dann hätt ech mech net esou zu där Zäit am Power Metal verluer an hätt och vläit vill Bands fonnt, net fonnt, wou mech dozou motivéiert hunn, fir nach aner Saachen ze lauschteren. Mee dat huet och ëmmer mat menger metallescher Evolutioun ze dinn, soen ech mol esou. An dat ass den, ech mengen, dat ass och en däitsche Record, heescht Limp oder Limb, nee Limp Records heescht et, mengen ech. An d'Symbol ass. Ultra witzeg. Okay. Symbol ass wierklech sou a gëllener Schrëft, wann ech mech richteg erënneren. Limp an dann der kleng Records an ënnendriwwer steet sou eng Cartoon-Figur vun engem, wou sou en Handy am Grapp huet, gell? Okay.
Dat ass esou luscht.
An am Fong, Weird. wéi ech dorop komm sinn, äh, ass äh, Rhapsody deemools ware bei Limp Records. Ja.
Wéi ech Rhapsody entdeckt hunn, war ech sou, Wow, ech muss méi sou Bands fannen. Wou fënnt een sou eppes? An ech weess net, ob du dech kanns erënneren, verschidden CD'en zu där Zäit nach, hues de jo opgemeet an dann has de nach sou e klengt Ziedelchen dobäi. Ja.
Dat war jo am Fong zu där Zäit eise Wikipedia an eis, oh, dat si Bands, déi do drop sinn an dat si sou änlech Bands wéi dat vläit, wat ech grad lauschteren. Ja, ja. Dat war sou fifty-fifty Chance, dass et der gefall huet. An dat war hei, hei, dat war hei genau, genau dat, wat mir mat, mat Limp äh, geschiet ass. Hm, okay. So Bands wie, wat, wat, wat hunn ech do entdeckt? Äh, Wizard, ähm, äh, Concerto Moon, eng, eng chinesesch Heavy Metal Band, weißt du, so. Okay. So, schon, schon verschieden nice, nice Sache, gell. An ech hunn do effektiv lang, Laang domat verbruecht do ze schnoffelen. Dono ass mer dat ass mer dat elo e bëssen, ech well net soen, et war mer egal, mee ech hunn net méi op de de Record opgepasst, ech hunn einfach dat gekuckt, wat ech gär hat. An natierlech mam Internet brauchs de dat och net méi ze maachen, gell?
Weess de.
Mee jo, dat war esou meng, elo wou s de sees, wou ech mech gutt kann drun erënneren a wou ech e bëssen eppes méi domat verbannen, dat wär dann effektiv deen. An elo, elo?

Century Media, scho gesot, Season of Mist,
Napalm Records mëttlerweil och gutt dobäi.
Déi sinn och extrem gewuess an deene leschte Joren. Absolut, jo. An ëmmer méi, ëmmer méi zitt et dohinner, och zum Beispill vun Nuclear Blast fort. An ech fro mech, wéi wäit datt et och ka goen elo am Sënn vun, wou et zu engem, ah ech wëll net soen esou e Record War, mee wou een deen aneren sech esou d'Bands esou hin an hier geheit oder ëmmer ëmmer méi bessere Saache bitt an hei an do, wou iergendwann eng Kéier d'Musek e bëssen an den Hannergrond gestallt gëtt a wou et just esou, jo, kann alles passéieren, muss natierlech net, mee et ass net onméiglech.